Cangcil kan ngan rak sio dang ah. A cangcil in ka sio atu zong khi ka sio caan um ko foi nak cun atu rili tu ah cun si lo in maw Delhi ah hin maw Delhi la khin o. Mah khi anum dan ai dan dan ma ze la a foi dang ma cangcil ka sio khi.

Yes, yes, yes. Okay, mah hi atu kum zei lo a pakhat nak ke hap se ring ka siau mi se somli nga centimeter atling lo e thla thar hau ma he somli thum ro somli somli thum ro lo se o ka se a thong ngai a hme te na mo thong ngai ai do bak a tleu bak an tleu ve he tleu bak an tleu ve me se thi ba kan thla ṭha hau ko lai si cun oi dang ah a len deuh tikah ka sio ṭhan te lai atu cu a hme tuk re nazi pahra kan ra tu nazi pali ti cang lai he a oi khan na kan sio se an ngam ngai atu tining cun tampi zong kan sio lai ka zum ko kan hnong zah kan nga sio e pahnih na tlaih te na ten na thla ṭhan nai Zei ruangah? Pahnih ka sio. Hna i sawmling ah an tling lo. Thlah ṭhan hna ruang a si. Sawmling ah tling hna selaw thlah ring ah thlah ser hna law. Sawmling ah cu zeilaw atu vei kai zerau. Amah Sweden nih a rin khiahmi khi si teh. Australian tu selaw te Sweden ram a khan

mah na la lio ah khan zeilaw a check tu te rak ra hnai se law in check nai se law okay mai chu a to to a hme to ya na lak ti him mo tam tat mo si si lo a zei bantuk o a tling lo mi khila lo zei bantuk khila tam tat na ke um yo dam tat ho dam tat na khi chu um boitor kan te lo chite mo chun zei ti tiang tu mi khi chu fiang ten ka thei ve lo zei tluk tiangdah a vei khawh timi khi cu phaisa liam sim ah cu bia nga pakhat a tling lomi na lak tiang khan phaisa cu na liam lai ti khi a ruak pakhat thei lo ma tiang kha cu zeitin na re ka lang ngai timi khi cu maw na tiin a caan caan ah cun an chek an chek ti ta khan tuni hna cu hi a chek tu zon um lu cu te na tiin hi zon ral ding khi cu thang hi ka chun um lai lo ku zum lo

grill la tu ma kei bantuk chung la tho ta asi
makha azai nga ni azai nga ni te ngai ve mo lai chum in chum ti man tu khi chu zia ti chun rili nga si cha khan atho in ka thai lo ma chun atu ma grill ta na sa lo te kyo song khe sa lo la khian chin ti kyo tu ban tu khi mo me khe atho ngai ka te

ke laks pawl bantuk pawl hai te tha ten tam tam e tu ze lo eh tam tam phek ni ma si lo atu tam ser ser te se po tha ten to ve kha ze lo ung ni so kan san tha te mu tam tu ba tu mi ke atho ba ke ba ke ze lo A fresh ngai fawn mu mah le siawi tla cu.
Use vei he zei paoh he a chun thiam a chun a rak a rak tho ko i machan a du tho deuh phun chun di nga siu min ko rua

zeiruang ah sawmli nga pawl atu mah cu zat cu a hmetlianh kha cu zat cu a si lai timi ri khi zeiruang an khiah a ruang a ruang zeidah a si? A ruang kha thei bak lo. A fiang te chim ko cun natin a ri khiah hna hlah sila siomi paoh lak te cu ngan dih ko an cu.
Mah kha zelo zelo a ruang ah zelo vek ti lai. A pakhat mah ca i tel ve mi si ko na zum ve. Nang ta zeitin na vei ma? ruang mah ti lo sa dang se kai velo an ruang se lo atu chim tu kham te siu khong mi po a phet lian a lak ding sia kham chun se lo nga kha di tuan ve nga e ma but to ken se lo ke nga siu huam mi cha khan free tit tar nga siu huam mi cha khan nga siu ding khom nga lo ke timbo timbo ne thu nak lai mun da khan kal la ma to long khao ngai kam ma but nga siu huam mi cha khan se lo hmailei ca tuah ding kha mm. a zor ter lai tiah ka ruah cun mah zelo rin khia lo kan chun mo yeah
mah ruah khan si kho men ka zum na se ma chun a fa mi na chan mi chu an ni nga sa i chan file an tu daga atu som thum na cha file tu kum lo chu foi nak chu kan mal hai mi chuan de a pu mi kan kiyo ka chana te khana